Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар! Без татар телендә белем бирүче уку йортларының берсе буларак, 2011 елдан бирле шул гимназия унбер ел менә без шул юнәлештә эшләп киләбез. 2005 елны безнең сез булдыгыз башлангыч якта, ул өченче мәктәп буларак ачылган, аннары Актаныш гимназиясе буларак эшләнгән. 2011 елны безгә дәүләт статусы биреп, без сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат буларак эшли башладык һәм бүгенгесе көндә дә без шул үзебезнең исемгә тугры булып, Без сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат. Һәм инде ике, безнең инде нәтиҗәләрдән күреп, Рөстәм Нургалиевич тарафыннан да 2021 елда безгә менә шундый матур, шикарный бина төзелеп бирелде, бөтен мөмкинлекләр булынган. Һәм инде без үзебезнең чиксез рәхмәтебезне белдерәбез үзебезнең министрлыкка һәм үзебезнең дәүләткә инде. Э, безнең миссия, мәктәпнең миссиясе ул гимназия ачылганнан бирле бар. Ул безнең элек э, уңышка омтылыш уяту иде. Без аны кайчандыр Артур Каримович белән уйлап табып, шуны тормышка аша аша ник һәм без аңа э, ул миссиягә уже ияләшеп, аны тормышка ашырып соңгы 3 елны менә яңа миссия куйдык. Барыбер аның юнәлеше бер үк. 21 гасыр татар интеллигенциясендә тәрбияләү һәм үзебезнең милләткә хезмәт итүче интеллигенция тәрбияләү безнең миссиябез. Һәм инде безнең чыгарылыш укучылары нинди мөмкинлекләргә ия булырга тиеш? Алар, әлбәттә, үзебезнең дәүләтнең патриотлары булырга тиеш. 21 гасыр компетенцияләре белән эшли булырга тиеш. Бүгенге көндә IT юнәлешсез кешене күз алдына да китереп булмый. Гуманитар гына дип карау дөрес түгел. Без гуманитар гына түгел, без күп кырлы шәхес. Гуманитарлар арасында без, менә мин тукталып китермен, математика профильгә дә тукталып китербез. Без гуманитар дип әйтсәк тә, без гуманитар гына түгел. Без IT юнәлешне дә, безнең менә программирование, Python, Java программы укыту бүгенге көндә 3 3 ел бара уже бездә, әле безнең Дәүләтчелек әле моңа килә генә инде, без моны өч ел укытабыз инде балаларда. Һәм безнең проектларның нәтиҗәсе дә, без күп стартапларның җиңүчесе, без аларны бүген күрсәтеп тормадык. Президентка күп мәртәбә күрсәтелгән проектларыбыз бар. Президент Рөстәм Нургалиевич ул балаларны исемләп белә, ул алар белән кул биреп сөйләшеп, син әле бу проектка тагын нәрсә өстәдең соң, дип тә сорый алардан. Бу инде, әлбәттә, күп хезмәт, бу укытучының хезмәте һәм бу үзебезнең менә команданың хезмәте. Без, мин Административ команда гына дип әйтмим, без мәктәптә 63 педагог, без бөтенебез дә менә бер команда. Без һәрбер эшне киңәшеп, безнең, бу безнең конференция залы, безнең бөтен җыелышлар укытучылар белән шунда үтә, менә бер хәтле безнең педсостав, ул һәрбер кеше саен үз урындыгы бар һәрбер кешенең. Менә шунда бөтен әйберне без киңәшеп бетерәбез, без аннары гына әти-әниләргә, балаларга чыгарып, бергә кертәбез, моны тормышка ашыра башлыйбыз. Әлбәттә, без егерме беренче елга хәтле безнең 89 процент югары категорияле укытучылар идек. Без егерме беренче елны балалар саны безнең артканнан соң, без 501 бала булдык. Шуннан соң безнең, әлбәттә, укытучылар составы да күбәйде. Яшь укытучылар, үзебезнең гимназияне бетереп кайткан укытучыларыбыз күп эшли. Менә алар кайсы бер ел, кайсы ике ел эшли. Ни, ул укытучылары, алар категориясез, әлбәттә, но алар безнең балалар, алар гимназиянең традицияләрен беләләр, монда ничек укытканны беләләр, мин аларны, әлбәттә, дүрт куллап та алам, биш куллап та алам, чөнки үзебезнең балалар, аларны без беләбез, алар безнең стеналарны, гимназиянең һавасын сулап үскән балалар. Менә ул балалар бүгенгесе көнне кайттылар, аларның әле категорияләре юк, алар кайсы магистрда, кайсы аспирантурада бу балаларның, ләкин Аллабирса, Алла теләсә, өч елдан бу балалар безнең категорияне туксанга җиткерер дип өметләнәбез. Ну без үзебезгә максатны инде менә быел 84 процентка чыгуны куйдык, чөнки не уже яшьләр тула бара, укытучыларның достижениеләре күп, инде үтә барабыз. Һәр елны әлбәттә без учитель годы, бу инде укытучының төп күрсәткеч конкурсы. Без анда бер кайчан да калганыбыз юк. Елныкы елга без үтәбезме, унбишлеккә керәбезме, юкмы, безнең укытучыларга куелган максат, Без районның бөтен номинациясендә катнашабыз һәм республика педдибют белән учитель годыга без һәр елны барабыз. Педдибютта безнең аңа хәтле елны да безнең номинациядә җиңүчее һәм инде бу елны без менә беренче унбишлеккә кердек. Аллабирса, бу елны куябыз инде унбишлеккә керүне, бишлеккә керүне, аннары өчлеккә керүне, әкренләп, аллабирса, учитель года җиңүчене бирәчәкбез. Әлбәттә инде, татар тегү безнең конек. Башта бер мәктәптә дә татар теленә аныкай игътибар биреп, татар телен үзебезнең туган телне, үзебезнең гореф-гадәтне үстерү, без аны оялмыйбыз, чөнки без аны достойно алып барабыз. Биш предметны менә мин кулымны куеп әйтә алам, минем биш предмет чып-чыта татарча укытыла. Һәм инде бу, әлбәттә, Чулпан Рәмзиловнаның, безнең хәтле безнең Ләйсән Галиевна укытты, халык укытучысы. Аларның зур хезмәтләре Мин үзем дә күп еллар татар теле укыттым. Менә Чулпан Рәмзиловна безнең узган ел Бөтенроссия татар теле укытучылары конкурсында ул беренче урынны алды. Быел да учитель булуда, быел аспирантурага керде. Менә укытучылар һәрдаим үз өсләрендә эшләп торалар. Бездә теге ялкау дигән укытучы дигән андый мәгънә юк. Бездә гел укуда, гел нәрсәдер. Без үзебез дә менә саннар белән дә аннан-моннан барыбер вакыт әз булса да, без күп кенә булса укыйбыз. Атна саен менә күп кенә булса алга барырга тырышабыз. Теге авыл мәктәбе Болар инде теге үлеп яталардыр дип карарга ярамый. Без авылда гына булсак та, без менә Мәскәү белән дә бик әйбәт эшлибез. Без Фәйрүзә Зафаровнаны да язалар бит, Рәмир КФУларын да. Шулай ук без менә күп вузлар белән эшлибез. КФУның практически бөтен вузлары белән дә. Без Елена Ефимовнаның да бөтен лабораториясен, химия, биологиясен йөреп чыгабыз, инде почти йөреп чыгып бетереп барабыз. Шулай ук технология ягында Э, федераль э, институт филологии белән дә Рәдиф Шкатович белән бик э, эшлибез. Без менә татар теле үстерү буенча алар белән дә күп эшчәнлекләр алып барабыз. Менә кайбер менә безнең киткән балалар, алар да укыйлар, алар любой вуз менә безнең балаларны бүгенге көндә биш кулла бала, чөнки алар белемле, икенчедән алар бик тәртипле балалар. Менә сез безнең тәнәфес вакытында күрдегез, ул балаларның син тыныштыр, син җүгермә дип бер кеше дә бездә алай әйткән кеше юк. Һәрбер баланың башына сеңдерелгән. Алар менә үз тәртипләре өчен үзләре җавап бирәләр. Чөнки миндә ике төрле рейтинг бар. Берсе тәрбия рейтингы, ул чирек саен чыгып килә. Икенчесе ел азагында чыгып килә. Безнең апрельнең соңгы субботасы, шимбә көне, ул безнең чествование үтә, хөрмәтләү тантанасы. Монда ел буе менә балаларның алган урыннарының определенный баллы бар. Әгәр дә безнең сайтка керсәгез, ул рейтингны карарга була. Анда уңай бал гына түгел, анда тискәре коэффициент дигән әйбер дә бар. Әгәр дә бала уставны боза икән, әгәр дә аның өчлесе бар икән, ул бер өчле алса, аның уже ун бал, чирек билгесе. Ул теге җыйган-җыйган балларын бер баланың да югалтасы килми, чөнки ул тырышып-тырышып укый, ул олимпиадник булырга тырыша, ул олимпиадада призер булган өчен, менә ФСИРОСның инде заключительный этап, менә победительләр, призерлар инде. Соңгы елларны анда да матур гына барабыз, аларга инде меңәр балл өстәлә. Мин инде, әлбәттә, ул балаларның тоже не рейтингта чыгып, дөнья күрүләрен телим инде. Элек безнең менә бу санкциягә хәтле без чит илләргә чыгара идек балаларны, языковой лагерьларга, без инглиз телен дә әйбәт беләбез. Тырышабыз, по крайней мере, әйбәт бирергә. Балалар әйбәт сөйләшәләр инглиз телендә, татар телендә дә, рус телендә дә. Һәм менә төрек теле, быел корея теле үзебезнең укучыбыз кайтты, корея клуб эшләп килә. Алар пока традицияләрен, гореф-гадәтләрен өйрәтәләр, телгә күчкәнче һәрвакытта да без ул милләтнең гореф-гадәтен бирәбез, аннары гына без балага телне бирә башлыйбыз. Һәм ни, э, тагын э, нәрсәләр өстендә без эшлибез? Әлбәттә, грантлар өстендә эшлибез. Без үзебез дә бер генә федераль грантында калдырмыйбыз, э, калдырмыйбыз. Менә доступный среда республикада бердәнбер җиңгән мәктәп. Безнең э, менә 28 уку бетә, ну бездә 31 көнне лагерь эшли башлый. Э, һәм каникулда без тик ятмыйбыз. Э, Татьяна Георгиевна, мы целый каникул готовим детей. Это ОГЕГ, это Олимпиада. Олимпиада это святое. Беренче чиректә безнең балалар әләр уйныйлар, тавышланалар. Һәр муниципаль олимпиада башлангачтан безнең теге районда барыбы җиңеп чыгар иде. Аларда лидерство дигән әйбер бик көчле. Безләрдән басып барганда э, бала кар укый башлыйлар. Менә монда э, нигә монда хәзер бу библиотека штабельләп тула. Анда идәндә дә урын калмый. Алар менә буш вакытларында керәләрме шунда, укыйлар, укыйлар, укыйлар, укыйлар, яталар, ул диваннарда ятып та укыйлар, утырып та укыйлар. Аңа бер кеше дә игътибар итми, чөнки шулай тиеш. Һәрбер баланың үзенең самовыражениесе бар. Әлбәттә инде укытучыларда да не грантларда катнашулар, катнашалар да үзләре теләп, без таләп иткәнгә генә түгел. Менә инде шул Шупан Андилина теге олимпиада әзерләү, аның бер үзенә Унбиш республика җиңүче һәм призеры бар бу татар теле һәм әдәбиятыннан. Һәм инде менә узган ел алгарышка безнең яшь укытучыбыз, история укытучысы һәм инглиз теле укытучысы, алар алгарыш белән грантында катнашып җиңеп чыктылар. Рәмиз Илгизович безнең Санкт-Петербургта олимпиадага һәм ОГЭга әзерлек буенча стажировка үтеп кайтты. Менә ниләр инде, йогыларны күрәсез, 2012 елны менә башлаган идек, ул барыбер безнең үсештә, монда без бер генә фәнне дә бер не өстен куймыйбыз, чөнки һәрбер укытучы үз фәнен ярата. Арада менә бу класста 20 бала арасында кемдер тарихны ярата, кемдер математиканы ярата, кемдер химияне, кемдер физиканы, кемдер биологияне. Шуның өчен һәрбер балага да тигез мөмкинлекләр бирәбез. Әлбәттә, укытучылар профессионаллар. Әйттем инде, ни өчен профессионаллар икән, чөнки укыйлар, тырышалар. Алар һәрвакытта ниндидер онлайн курсларга язылганнар. Алар һәрвакыт нәрсәдер менә кыштыр-кыштыр-кыштыр-кыштыр, алар бер ә, ни, сәгать биштә мәктәбенә йөреп чыгыйм инде, бәлки укытучылар кайтып киткәндер дисәң, анда ята, яна тычкан уты, монда яна тычкан уты дигән шикелле, һәрберсе утырган нәрсәләр кыштыр-кыштыр эшли. Теге сәгать җидедә килеп керәбез мәктәпкә, менә шул чыгып киткәнче сәгать җиде була. Әлбәттә, информатика фәне узган ел безнең балалар күп бирде. Менә информатика фәне буенча без аны үстерү өстендә эшлибез. Узган ел безнең 12-21 баланың 12-се бирде. Аның кайберсе бит әле төрле бала бар. 10 класста йөри-йөри дә еган мин бу фәннән бирәм дип Январ ае килеп җитә дә, 11 класста фәнне үзгәртә дә куя. Менә шу ике бала, бер бала, ике бала белән менә фән төшә дә китә инде. Бирүләр, ләкин, әйтеп торабыз, башка еллар белән караганда безнең бөтен фәннәребез дә үсештә. Әлбәттә, егерме бер бала узган ел бетереп чыкты, туксан баллга бирүчеләрне сез күрәсез, өч предметтан алар өч бала, шул егерме бер баланың, ә унҗиде бала безнең берәр предметтан туксан баллга өстәп бирделәр. Сиксәнне, уже җитмешне, аларны санамыйбыз инде без аны, теге, безнең өчен ул гадәти. Олимпиада, менә ике мең дә унберенче елны гимназия ачылганда, Бер урын белән башланган ник татар әдәбиятыннан Ләйсән Галиәкберованың бүгенгесе көндә инде узган уку елында ул безнең 76 һәм монда инде бөтен фәннәр дә бар. Монда төшеп калган фәннәр безнең юк. Ул төшеп фән төшеп кала икән, без инде отдельно ни разбор ясыйбыз һәрбер фән буенча һәм аның буенча отдельно эшлибез. Менә әйтеп кенә китәсем килә, безнең заключи йомгаклау этабы, бөтен Россия фән олимпиадасының бу бит инде бик саллы җиңү. Безнең моңа хәтлек Шәйхин Айдар дигән укучыбыз бар ие, ул хәзер дә безнең Дәвам проектының җиңүче, ул беренче выпуск безнең, ул беренче елны призер булды, икенче елны җиңүче булды. Һәм безнең аннан соң чыктылар право фәненнән Ильмира чыкты, хәер инде Ильмира высшая школа экономикада укыйлар. Безнең балаларның күбесен менә Мәскәү высшая школа экономика уже апрель аена экзаменнар биргәнче ул балаларны разбирать итеп бетерә. Аннан калган балалар барысы да безнең КФУга керәләр. Теге менә бюджетка кермәгән бала юк. Менә 100% бюджетка кереп бетеп бара балалар. Менә бу соңгы елларны безнең МГК фәне буенча тоже Приоритет бирәбез, чөнки МХК һәм технология фәннәре, ул кайсы юнәлешкә керсәң дә, ул олимпиада санала, менә шул ике фән. Һәм инде көннең икенче яртысы, безнең бит әле интернатта 103 бала яши, без менә 103 баланың ул әтисе дә, әнисе дә. Әти-әниләр төрле регионнарда ул балаларны безгә ышанып тапшыралар сентябрь аенда һәм май аенда үскән Результатлы балаларны кабул итеп алып китәләр. Ул балалар өчен ел буе без әти дә, әни дә, әби дә, бабай да. Аларның кайберсе каникулга гына кайта ул балаларның, алар ерак регионнардан. Шуның өчен инде безгә татар халык аша пешерү дә, ашату да һәрбер суббота, воскресенье көнне интернат балаларына без татар халык аша бәлеш пешерәбез. Үзләре дә булышалар, менә нинди халык ашлары бар, шуны пешерәбез. Көннең икенче яртысында Интернатта тоже икенче зданиебез бар, мәктәптән тыш, анда кызлар, егетләр кул эшләре эшли, кызлар ашарга пешерә. Хәзер аерым тенденция була башлады, наоборот, егетләрне ашарга пешерәселәре килә, кызларны эритеп ябыштырасылары килә. Әгәр дә бала тели икән, ул безнең өчен закон, теге син кыз, син малай дигән андый аеру юк. Телиләр икән, бөтен эшне дә эшләп карый алалар. Менә балалар белән менә шул 103 балага 4 тәрбияче хезмәт күрсәтә. Әлбәттә, болай караганда 25 балага бер тәрбияче ул күп тә шикелле, ләкин инде балаларны менә сентябрь аенда аларны бер коллега салганнан соң, алар инде үзләре берсенә зурлар кечкенәләрне карый, менә татар гаиләсендәге кебек. Шундый балаларга әйләнеп чыгалар. Әлбәттә инде замнар көне-төне интернатта да дип тормыйлар, мәктәптә дип тормыйбыз, көндә киләбез, төндә киләбез, һәр вакытта да ярдәмләшеп менә бергә эшлибез. Ә инде көннең икенче яртысының 65 төрле программа буенча эшлибез. Моның турында сөйләп тору кирәкми. Менә кайберләрен, күбесендә сез аларны бүген булдыгыз. Һәм монда кермәгәннәрен кайберләрен менә күреп китәсез. Спортның бөтен юнәлешен дә куябыз. Һәр бала спортның ниндидер булса төре белән шөгыльләнергә тиеш. Чөнки Көнозын мәктәптә утырып, аларның осанка дигән әйбер дә бар, исәнлек дигән әйбер дә бар, аңа да зур мөһим урын бирәбез. Проектлар, проектлар безнең бик күп, бүген бер өлешен генә күрсәттем, чөнки март аенда мин сезне яңадан җыясым килә ярмарка проекты тота. Безнең узган ел без аны бик матур иттереп үткәрдек. Әти-әниләр белән без дөрестән дә ярмарка үткәрәбез. Балаларның проектта эшләгән әйберләре менә шунда сатылып бетә, күп әйберләре. Менә бүгенгесе көнне сез күргән проектлар, алар әле безнең сентябрь аеннан эшли башлаган балаларның эшләгән әйберләре генә. Ул ел буе менә алар бик күбәя, арта безнең безнең өч этаж менә туп-тулы була проектлар белән. Анда ни кабинетта парта да калмый, урындык та калмый, анда бөтен әйбергә тезелә, анда анда полный менә сату бар. Белән Зиләнең сабынын гына алсак та, Зилә узган ел 50 сумга тотынган ие, аннары 75 кә менде, Зиләнең сабыннары бу ел 100 гә менгән. Балаларда ни шулай ук финансовый грамотность та бара, функциональный грамотность та бара, менә бөтен әйбердә ни бала менә үз кулы белән эшләргә өйрәтәбез. Менә мәктәптән чыккан бала бар, ашарга да пешерә белсен, җуа да белсен, җыя да белсен, кулы эштә белсен һәм акчада эшли белсен. Тагын инде әти-әни һәм гимназия без гел бергә. Без инде еш очрашабыз. Әти-әниләр родительский комитет форматында да менә монда постоянно җыелабыз һәм совет отцов бар безнең. Әниләр бик нитә башласалар, әтиләр соңгы сүзне һәрвакытта әтиләр әйтә. Барыбер, менә хәзер патриотизм, патриотизм дибез, семьяда әтинең роле нинди, ир егетләребез нинди? Менә шуңа уже мужской дух дигән әйбер кирәк барыбер. Бездә менә егетләр, егетләр ул менә бүген күрдегез, монда сөйләгәндә дә егетләр башлады, егетләр бетерде. И кызларда уже егетләр әйтә икән, менә барыбер кызларда басылырга тиеш, ул шуңа өйрәтәбез. Чөнки безне саклаучы да, яклаучы да ул безнең егетләребез. Менә шул мужской дух дигән әйберне без аны Бабаянс белән дә алып барабыз, ул да бик матур итеп бирә ул патриотизм темасы белән. Всё-таки җегетлекләрне менә Менә мужчина ул воин булган бит инде безнең төркиләрдә. Менә шул мине кайтарасыбыз килә. Менә җегет, җегет булсын ие. Менә һәм төрле чараларыбыз бар, үзебезнең традицияләребез бар. Без менә үзебезнең шул алып бара торган традицияләребезнең күбесе, менә Нәүрүзне без әти-әниле, әти, әни, бала һәм мәктәп бик матур үткәрәбез, безнең ул ярты көн үтә. Монда минем утыра торган әти-әниләр бар, алар үзләре дә белә, бик ни, әзерләнә, әти-әниләр күбрәк тә әзерләнә балаларга караганда, алар күбрәк тә уйный. Балаларын уйнатып утырганнан соң, бер-ике сәгать әти-әниләрен уйнатабыз, сез, без, безне уйнатмыйсызмы, диләр. Шулай ук Сабантуй үткәрәбез, ул безнең укуның соңгы көне. Үзебезнең татарча матур иттереп Сабантуйны үткәрәбез. Минем бүләк базасы бар, беренче интернат ул безнең, ул бик матур территория, бөтен зур чаралар безнең менә шунда үтәлә. Әлбәттә инде әниләр көне менә хәзер җитә, без аны тоже матур иттереп ярышлар форматында ниләр үткәрәбез, әтиләр көне. Әти-әниләр айга бер мәртәбә шимбә көнне дәресләргә йөри алалар. Мәсәлән, ул көнне минем математика юк икән, әти-әниләр тели икән минем математикага килергә, без ул көнне алыштырып математика куябыз. Химия корыслары килә икән, химия укыябыз. Менә әти-әнием нинди запросы бар, без алардан беркайчан да качмыйбыз да, мебез дә общий утырып сөйләшәбез. Шуның шулай эшләгәндә генә төрле әти-әни бар. Миндә дә, сездә дә нәкъ шулай уктыр, ләкин без не уртак тел табып эшләргә тырышабыз инде. Әлбәттә, инновацион проектлар, менә мастерская среда безнең яз көне тотына балаларның проектлары әзер булгач, безнең среда көнне дәресләрдән соң без чыгарып куябыз. Өстәлләр, парталар, һәр көнне бер бала, һәр среда, менә, мәсәлән, куышар икән, куышар тезелеп утыралар, бөтен кеше килә, өйрәнә, амигарумга өйрәнәсең килә икән, кө-генеп утырасың, энәңне җебеңне алып, сине бәйләргә өйрәтәләр. Ә, мыловарениегә барасың килә икән, килеп утырасың Зилә янына, Зилә сине сабын ясарга өйрәтә. Менә шулай балалар берсен-берсе өйрәтәләр, ул бик үтемле дә. Икенче юлы килгәндә инде, менә бит, э, Ясмин бит бәйләп килгән игрушкалар амигарум янына, әле Ясмин тегә генә, йә. Шул һәрбер баланы күреп алып, менә аларның һәрберсен үсендерергә тырышабыз инде. Бер генә баланы да мәктәптә югалтасыбыз килми. Һәм инде безнең тагын бер зур миссиябез бар. Бу инде безнең 12 нче елдан бирле бара. Без региональ лагерь буларак барабыз. Безгә төрле регионнардан татарлар алар, ләкин татар телен белми торган балалар килә. Бу балалар безнең балалар белән аралашып, бу елны башладык менә экспедиция форматында тел өйрәтү, Традицияләрне бирү, бу балалар инде киткәндә бездән барыбер татарча җырлый торган, бии торган, татарча сөйли торган булып китәләр. Чөнки Актанышка килеп эләккәнчтән син татарча сөйләшергә, сөйләшми мөмкин түгел. Монда мөхит шундый. Алар барыбер күпме дә булса сөйләшергә өйрәнеп китәләр дә, бу балалар берсе дә югалмый. Безнең менә бу бүләкнең үзенең Телеграм каналында да бар һәм үзенең ВКонтактеда бар. Ул балалар менә һәрдаим безнең балалар белән уралашып торалар. Алар менә күбесе Казанга баргач, Мәскәүгә баргач монда ук табышып, аралашып, дуслашып торалар. Һәм шулай ук инде безнең анда эшли торган әйдәманнар да без Арча педагогик клияте белән эшлибез менә соңгы 7 елны. Ул андагы шул әйдәманнар да берсе дә югалмый безнең. Һәрвакытта не

Чирата да уңышларыгыз артып кына барсын иде. Зур рәхмәт. Важно приехать сюда. Очень приятно. Артур Каримович, пару слов скажите, как это все будет.
Хәерле көннәр. Безнең Батымдар мәктәбендә эшләүчеләр, әлбәттә, инде Ленар Рафакович, Татьяна Георгиевна, Фәрүзә Зуфаровна, Венера Насыйховна.

Үзенә барыбер ничектер җәлеп итеп кенә калмый, ул менә кешеләрне эшләргә дә өйрәтә, ничек итеп укырга да өйрәтә, шуңа күрә менә бергә-бергә безгә менә адымнарга да һәм адымнарда булмаган башка укытучыларга да матур итеп эшләргә язсын, чөнки менә бу йөргән таш шомара диләр, мин бу сүзне бик еш кабатлый белим монда, бу мәктәптә эшләгәндә дә. Һәм чыннан да менә мондый очрашулар, такие встречи, они действительно нас, я думаю, будут укреплять,